Ɛnnɛ so Adanseni Ba TV mmaba wo screen so biom. Ɛnnɛ dwumadie no a yɛde brɛ wo no wonim dada neɛ mmara no seɛ, what the law says, ɛna yɛgu so de brɛ wo. Ɛnnɛ episode 2 of the what the law says, neɛ mmara no seɛ. Ɛnnɛ kasa no yɛbɛkasa ɛde afa sɛ obi awurepu obi anaasɛ obi firifiri obi anaa obi to obi mu no a, mmara bɛn ɛna Ghana mmara no ka anaa sɛn na Ghana mmara no ka fa ho? Ɛno na ɛnnɛ yɛne yɛn wura Dɔkta Lɔya Agyeman Budu a ɔyɛ Lɔya Lecturer ɛwɔ GYMPA, ɔsaa ɛyɛ CEO ɛwɔ Justice Foundation, ɔno na yɛne no ɛredi nkɔmmɔ. Nti yɛnkɔ no yɛnkɔhɛ neɛ mmara no ɛsi ɛfa sɛ obi to obi mu naa anaasɛ obi ɛfeefe obi a neɛ mmara no a ɛwɔ Ghana no Mmara no seɛ Ɛfa yɛn daa daa abrabɔ ho. Mpɛn pii no, ɔhaw ne ateetee bi tumi ba yɛn abrabɔ mu a, ebehia sɛ yɛbɛgye afotuo afiri wɔn a wɔasua mmara na wɔnim nea mmara no seɛ. Nea mmara no seɛ yɛ dwumadie bi a nnawɔtwe biara yɛbɛkyerɛkyerɛ wo sɛdeɛ mmara no seɛ fa abrabɔ mu nsɛm ne amanehunu a ɛtɔ da a yɛn mu binom fa mu daa ne daa. Yɛn nsa kaa lɔya Dɔkta Kweku Agyeman Budu. Ɔyɛ lɔyani anaa mmaranimni, ɔsan kyerɛ mmara wɔ ɔman mu suapɔn baako mu a wɔfrɛ no GEMPA. Lɔya Dɔkta Kweku Agyeman Budu, ɔyɛ adanseni a ɔfiri Adanse Fɔmena a ɛwɔ Asante mantam. Enti yɛbɛfa afidie yi so Na yekyia Adanseman Hene Ɔpagya Kɔtwere Bonsire Firiye the Second. Ɛne Adanseman nyinaa. Ɛnɛ akɔso akya de n'asɛm abɛto yɛn anim nti sɛnea yɛyɛ no daa no mede asɛm no bɛto dwa sɛna lɔya dr kweku agyeman budu ɛtumi ama no ne haw ho afutuo ɛwɔ nea mmara no seɛ

Please what should I do? Yoo enti sɛnea Akosua Akyiaa seɛ ne no. Akosua Akyiaa se ɔyɛ ababaawa bi a wadi mfe du nson a ɔwɔ SHS three. Ne mpena no nso wɔ sukuupɔn a wadi mfeɛ aduonu nnum na wɔatwe mpena bɛyɛ sɛ mfeɛ mmienu ni. Wɔatwe mpena a emu yɛ den paa. Ɛɛ wɔyɛ nea ɔbaa ne barima biara a wɔwɔ saa tebea a wɔwɔ mu no bɛyɛ. Ɛnkyɛe biara, Akosua Achiaa kɔsraa ne mpena no wɔ sukuupɔn mu ma wɔde hyehyɛɛ so a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na ɔkyerɛ sɛ mmerɛ a akansie no rekɔ so no mu ara no, ɔno no Akosua Achiaa ka kyerɛɛ ne mpena no sɛ daabi, menyɛ biom, kyerɛ sɛ agya gyae na ɛfiri me mu. Ne mpena no nso wɔante ne ho ase. na ɔkɔ so ara yɛ nea ɔbɛyɛ. Akwasu Akya antumi anyɛ ne ho esiane sɛ na ne mpena no ne ho ɔden kyɛn no. Biribiara kɔ awieeɛ no, aberanteɛ no maa Akwasu Akya fifty Ghana cedis sɛ, Ɔbaa gye wei, na mmom nea asie no, mɛnka nkyerɛ obiara, ɛfiri sɛ mewie sukuu a, mɛware wo. Akosua kyaa se ɔdɔ aberanteɛ yi paa, na ɔno nso pɛ sɛ awareɛ no ba so. Nanso n'akoma mu no, ɔgye di sɛ nea ɛkɔɔ so no, aberanteɛ yi ato no mmɔna. Enti Akosua kyaa abisa sɛ ne mpena no ato no mmɔna anaa, na dɛn na ɔnyɛ seesei? Yoo ebusua ɛɛ yɛn nyinaa yɛn sɛmpa lɔya akwaaba. Yɛn nua. Na Kwesi Akyɛ rebisa o sɛ dɛn na mmra no seɛ ɛfa n'asɛm yi ho. Meda mo ase paa sɛ moasan ama me mmerɛ aba mo afidie yi so rebɛkyerɛkyerɛ mmara mu. Ghana mmara no kyerɛ sɛ, sɛ barima fa ɔbaa a wadi mfeɛ du nsia rekɔ, berɛ a saa ɔbaa no ampene so a, wato no mmonnaa. Ɛno nti, ansa na yɛbɛka sɛ barima bi ato ɔbaa bi mmonnaa no, ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ ɔbaa no penee so anaa wampene so. Lɔya, na ansa yɛbɛkɔ asɛm no nyinaa so, memmisa, nti Ghana mmara mu no, ɔbaa tumi to barima mmonnaa anaa? Dabi.
Yɛn mmara no kyerɛ sɛ ɔbaa ntumi nto bɛma mo na mmara no mma ho kwan saa. Na mmara no mma ho kwan saa. Daabi. Lɔya Kwesi Kyah se ɔhyɛ aseɛ twe mpena mmerɛ a na wadi mfe dunum. Ɛbu mmara anaa? Nea mmara no seɛ ne sɛ abɔfra a ɔndii dunsia no, ɛkwan nni hɔ sɛ obi bɛfa no anaasɛ obi ne no bɛda. Ɛmfa ho sɛ wagye atom sɛ ɔne wo bɛtwe mpena, mmara no kyerɛ sɛ ɔda so yɛ abofra, ɛno nti ontumi nnye ntom sɛ ɔne wo bɛda. Wei na pɔtɔ kasa mu yɛfrɛ no defilement. Defilement. Ɛnna ɛkyerɛ sɛ akwasi kyaa ne mpena yi, wɔadifile no akyɛ. Saa na asɛm no akɔ akɔyɛ, efisɛ ɔhyɛɛ aseɛ twee mpena no ara a ɔne barima no daeɛ no na ɔnnii mfeɛ dunsia rekɔ nti ɛyɛ defilement. Mm. Kyɛ sɛ da, da no a ɔhyɛ aseɛ eh, ɛm sɛ ɔne ne kan na ɔpene so sɛ mɛyɛ wo mpenaa no a ɔno nso huu sɛ ɛne ɛkwan abɛda ho ɔbɛtumi ayɛ no biribi no saa da no a na ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ ne saa bɔne na ɔdi file no ɛna ɛkyɛ sɛ mfeɛ mmienu no eh, ɔbɛtumi ayɛ ho biribi anaa sɛ wayɛ no bɔne Aane, akɔsi ɛkyɛ anaa anaasɛ n'awofoɔ bɛtumi arepɔte asɛm no wɔ police station, na sɛ aban nsa ka wo sɛ woafa abɔfra bi a ɔnnii mfeɛ du nsia rekɔ na wodi fɔ wɔ court a, yɛbɛtumi de wo ato afiase mfeɛ nson kɔsi mfeɛ aduonu nnum, that's between seven and twenty five years in prison. Seven and twenty five years in prison ɛwɔ sɛ mehwehwɛ baabi a brɛma no wɔ bi a na yɛ- yɛtumi yɛ- yɛde no fa ɛkwan bi so na lɔya membisa o mbɛrima nko ara na ɔmotumi ɛ- ɛ- ɛ- ɛ- defile obiara anaa Dabi, defilement deɛ panimu biara sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ ɔbarima a wobɛfa abɔfra a ɔndii mfeɛ du nsia ɛkɔ no deɛ woafom mmara kɛseɛ paa a aban nsa ka wo a ɛne wobɛdi mmara kwan so Sɛdeɛ yɛsi kaeɛ no, ketewa koraa a yɛbɛma wo no yɛ mfeɛ nson kɔsi mfeɛ aduonu nnum wɔ afiase. Enti na ɛkyerɛ sɛ yɛn sugar mummies, sugar aunties ne deɛ ɛkeka ho no nyinaa, ɛsɛ sɛ yɛtumi ma mmara no fa no akwan wɔ wɔn ho. Sɛ wɔfa nkwadaa, mmɔfra a wɔadi mfeɛ dunsia rekɔ nko ara deɛ, Wama fam mmara. Mmara no bɛtumi ne wɔn adi pa ara. Na sugar daddies no so, wɔn ɛneɛ wɔn gyina yie na yɛde mmara wei ɛbɛba wɔn so pa. Lawyer Akwesi hyɛ ase ɔpenee so sɛ ne mpena no ɛne ne bɛda ɛɛ ɛberɛ a ɔkɔ sraa no ɛwɔ sukuu hɔ. Nanso mmara akansie no rekɔ so no, ɔduru baabi na ɔse daabi, menkɔ biom. Ayɛ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛrekɔbɔ bɔɔl na yɛ yɛrekɔhyɛ goal na wo se Dabi, menbɔ biom kɔtɔkɔ deɛ yi a mmerɛ bi a ɛbɛtwa mu kɔ yi. Me support kɔtɔkɔ nti ɛwɔ sɛ wohwɛ Oba lawyer sɛ wei deɛ ɛyɛ ayɛ sɛ ɛne mu asɛm no afa. Ɛɛ lawyer nti no na ɛkyɛ sɛ ɔse mempene me menkɔ biom. Yɛka a na ɛkyɛ sɛ still na yɛbɛka sɛ wato no mmɔna anaa ɛfiri sɛ ɔpenee so nti na aberanteɛ yi ɔno nso ohuu sɛ mempene a ne ho apene so wabɛsra me nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ nea yɛyɛ no deda no Maba sukuu mpo na waba ɛ sɛ yɛyɛ bi. Hmm, sɛdeɛ maka deda no, deɛ mmara no seɛ no sɛ, sɛ barima fa ɔbaa a wadi mfeɛ du nsia rekɔ aberɛ a ɔbaa no ampene so a, wato no monaa. Enti ɛwɔ sɛ yɛbisa yɛ yɛn ho asɛmmisa baako bi, Akosua Kyah penee so anaasɛ wampene so? Deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ, ahyɛaseɛ no deɛ, Akosua Kyaan penee so maa akansie no kɔɔ so, nanso ɛduruu mfimfini no na ɔsesaa n'adwene. Ɛhɔ no ara anka ɛwɔ sɛ aberanteɛ no gyae. Ɛhɔ no ara a ɔkaa sɛ ɔmpene so bio no, anka ɛwɔ sɛ aberanteɛ no gyae. Wangyae a ɔkɔɔ so no nti, Wato akosua kyaa amona. Wangyae no a ɔkɔɔ so no nti wɔato no mona. Na lɔya, yɛn nyinaa yɛnim sɛnea agorɔ yi sɛnea ɛsi kɔ teɛ. Ɛɛ obi duru ne peak ɛɛ broni bɛka na wo se wo deɛ wommɔ bue. Ɛbaa ne sɛn na ɔpene so na mmom mfimfini hɔ baabi no wo se ɛɛ masesa m'adwene. Ɛno no ɛɛ aha aha meyɛ sure sɛ aberanteɛ no ɛhaa no. Ɛnyɛ me na meka o, saa na mmara no seɛ. Ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ nso sɛ. Mmaranom, yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no consent. Ɛno kyerɛ sɛ woapene so ama biribi asi. Enti ebetumi aba sɛ ahyɛase no deɛ, wobɛpene so sɛ akansie no nkɔ so, ɛbɛkɔ so fɛfɛɛfɛ. Nso ebeduru baabi mfimfini anaa ɛrekɔ n'awieeɛ no, wotumi sesa w'adwene. Mmere no a wosesaa w'adwene no ara, ɛwɔ sɛ barima no gyae. Sɛ wangyae na ɔkɔ so pɛ wafom mmara, kyerɛ sɛ watow mmonnaa, saa na mmara no seɛ. Mmara yi so a waka asɛm paa o, ɛbɛha nkurɔfoɔ, ɛbɛha nkurɔfoɔ paa. Na mmom mebisa yei sɛ, memfa no sɛ Akosua Kyaa ne ne mpena yi, yɛmfa no sɛ na anka wɔaware na wɔte, na ebi anwummere anaa time bi a anka wɔmpɛ sɛ mobɛhyia no, mmerɛ no ara so yɛahyia, Akosua Kyaa sɛdeɛ ɔyɛɛ wei no, aha nso ɔse menyɛ, menkɔ biom. Ɛno nso na anka ne kunu no, in this case, wato mmonnaa anaa? Nkrantete no, na ɔbaa awareɛ a yɛfa no sɛ wapene so sɛ ɔne ne kunu bɛsi akansie ɛberɛ biara. Nanso, Ghana mmara no sesei no kyerɛ sɛ, sɛ woaware oo, sɛ wonwaree oo, wofa ɔbaa a wadi mfeɛ du nsia rekɔ aberɛ a wampene so a, woato no mmonnaa. Enti, saa na mmara no seɛ. Ɛmfa ho sɛ woaware, ɛmfa ho sɛ wonwareeɛ. Sɛ. Ɔbaa no se mempene so biom anaa masesa m'adwene. Ɔbaa a wadi mfeɛ dunsia rekɔ, wo ne no ahyɛ akansie ase, ɛrekɔ bɔkɔɔ na ɔsesa n'adwene, ɛwɔ sɛ wogyae. Woaware no koraa a, ɛwɔ sɛ wogyae. Woangyae a, woato no mmonnaa. Saa na mmara no seɛ. A, ɔbɛ, ɔbaa no, wo, wo yere no bɛtumi de wo akɔ police station, ɛfiri hɔ ɛ, aka san koraa ka sɛ, ɛɛ, sɛ court bɛ mu, sɛ wa, wa, wato me mmonnaa. Ɛno deɛ ɔwɔ ho kwan efisɛ saa na mmara no seɛ sɛ as long as wampene so anaa ɔpenee so nso eduru baabi a ɔsesaa n'adwene no wokɔ so a wobɛma no wato no mmonnaa nti ɔwɔ ho kwan sɛ ɔbɛkɔ akɔ repɔte wɔ police station. Problem ne sɛ ebia na barima no na ɛyɛ deɛ broni ka no breadwinner ɔno na ɔhwɛ fie no ah ebia mowɔ nkɔlaa ebia ɔno na ɔkɔ adwuma kɔyɛ adwuma de sika ba fie bɛhwɛ nkɔlaa no sɛ sɛ wokɔ repɔte no kɔ police station a aban no deɛ ɔne no bɛdi mmara kwan so na ebia wo na sesei wo kunu bɛfiri hɔ a wontumi menhwɛ fie no bɛ no nso nkyerɛ sɛ bɛma to mu na tena ɔka sɛ ɔyɛ me kunu nti wato me mu na nti menyɛ ho hwee nkankasa ɔyɛ adeɛ a ɔtaa yɛ a ɔtaa yɛ aha ɛno koraa tumi yɛ domestic violence bi a yɛaka ho asɛm a yo lɔɛ na yɛnkɔ akyire kakra na akosua kya krataa ɔde bae ɔse Ɔ, mmerɛ a ɔkaa sɛ ɔnkɔ biom no, ɛɛ, anaa ɔmbɔ biom no, ɔkɔ so yɛeɛ, na wɔn wieeɛ no, na ɔse, Gye fifty cedis, na mmom nea ɛsie yi, mɛnka nkyerɛ obiara. Wogye di sɛ, menim sɛ wonni n'adwene mu deɛ, na wogye di sɛ na ɔnim sɛ nea ɔreyɛ no, ɔto mmara anaa? Enti na ɔnkanka, ɔka kyerɛ no sɛ, Ɛma no nka nkyerɛ obiara. Mintumi nkyerɛ deɛ nti a wɔmaa no sika no, na mmom megye di sɛ barima no ara nim sɛ wafom mmara, ɛno nti na ɔka kyerɛɛ Akwasi Akyang sɛ monnka nkyerɛ obiara no.
Nti ɔkyerɛ sɛ all along, eh, ma menka, all along he na ɔnim sɛ eh, mfe du-num ne deɛ Nka enni sɛ esi mpo. Sɛ yɛn mmofra no nyinaa a yɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ abofra a onnii mfe dunsia kɔ deɛ, wontumi ne no nyɛ biribiara, wo ne no yɛ biribiara a woafom mmara. Ɛna mmara no mu yɛfrɛ biribi ignorance of the law is no excuse, sɛ the fact sɛ wonnim nea mmara no ka no anaa nea mmara no seɛ no nkyerɛ sɛ wofom mmara no a wobɛfa wo ho adi. Enti ɛno deɛ ebia onim, ogye di sɛ ebia ɛyɛ adeɛ a ɛnyɛ a wafom mmara nti na ebia ɔmaa no sika no ka kyerɛɛ no, ɔbɔɔ n'ano Mm-hmm. sɛ monka nkyerɛ obiara ɛfiri sɛ ebia at the back of the mind no deɛ onim mm. sɛ wafom mmara bi. Eh, lawyer nti ma mebisa wo sɛsi a dɛn na akosua kyaa ɛnyɛ ɔse ɔda so dɔ ne mpena yi papaapa ɛyɛ asɛm o ɔdɔ asɛm na yɛka no mm. lawyer ɔdɔ no eh, fo eh, ɔdɔ no ɔgu so dɔ no Sɛ ɔpɛ ne mpena no na ɔkɔrepɔte asɛm no wɔ polis station a, aban ne ne mpena no bedi. Na sɛ ɔkɔ polis station hɔ kɔrepɔte sɛ obi ato no mmonnaa a, polisfoɔ no bɛma no medical form bi ama no de akɔ hospital akɔyɛ test a ɛbɛkyerɛ sɛ ampa obi ato no mmonnaa. Ɛfiri hɔ no na polisfoɔ no de saa adanseɛ no de bɛkɔ court na aban ne ne mpena no adi. Lɔya no, adeɛ mmerɛ gu mu kakra o, wɔbɛyɛ ne dɛn? Ɔkaa sɛ ɛnkyɛɛ biara mm-hmm. na ɔkɔɔ ɔkɔsraa no wɔ sukuupɔn hɔ. Mm-hmm. Nti ɛnkyɛeɛ no deɛ ɛnyɛ hwee. Sɛ ɔgye di sɛ yɛato no mu naa a, ɔnkɔ police station hɔ. Wɔbɛma no fom. Ɔbɛkɔ akɔyɛ complaint no. Ɔbɛkɔ akɔtrɔtrɔ ne nkrataa mm-hmm. nkrataa wɔ hɔ. wɔbɛma no fɔm wɔde bɛkɔ hospital hospital naa bɛyɛ mfimfini mu bɛyɛ test mm. a wɔbɛtumi ahu sɛ ampa obi afa no abere a wampene so mm. na ɛno no na ɛyɛ ngyinasoɔ adanseɛ a polisifoɔ no bɛgyina so de no akɔ court mm. saa na court no ne bɛrima no adi mmara kwan so. ɛna yɛka no sɛ evidence is the name of the game. yes adanseɛ wohia adanseɛ a wɔde bɛkɔ court ama court no agyina so aka sɛ ampa Watoo mmonnaa anaa wantoo mmonnaa? Lɔya, a ansa na yɛbɛkɔ koraa no memmisa wei. Ɛɛ, seesei wokɔ police station hɔ na sɛ polisifoɔ, wo ara wonim a, wɔka sɛ ɛyɛ wo mpena a, wo mpena deɛ a ɛnneɛ ne yɛnyɛ dɛn? Ɛno nso ɛbɛtumi aba no saa na ɛba no saa a yɛbɛyɛ no dɛn?
Yɛtae tete sɛ saa asɛm no tumi si, but deɛ mmara no seɛ no deɛ, Ɛmfa ho sɛ obi yɛ wo mpena, ɛmfa ho sɛ ɔyɛ wo kunu, sɛdeɛ yɛasi aka deda no, once a wogye di sɛ yɛato wo mmonnaa no, wowɔ ho kwan biara sɛ wobɛkɔ police station akɔ akɔyɛ report. Kɔ police station foforɔ, kɔ baabi foforɔ. Policefoɔ no ara, wɔwɔ complaint unit. Wɔkɔ baabi na sɛ policefoɔ bi andi w'asɛm yie a, wotumi kɔ repɔte wɔ baabi foforɔ ɔmo wɔ special unit bi a ɔmo ɛkreti a ɛne ɔmo bɛ di nti ɛno deɛ ɛnyɛ problem. nti ne wo deɛ wode aba no deɛ no ɔmo deɛ ne sɛ ɔmo bɛ hwɛ ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ ɛma yoo dɔk ansa na ɛɛ yɛbɛ wie dwumadie no mami bisa sɛ yɛde bɛɛma kɔ court sɛ wato ɔbaa mona na sɛ ɔdi fɔ a ɛɛm asotwe bɛn ɛna court no de bɛma no. Ne mmara no seɛ ne sɛ wodi fɔ wɔ court a. Court no betumi de wo ato afiase mfeɛ nnum kɔpem mfeɛ aduonu nnum, that's between five and twenty five years. Nti ketewa koraa a yɛde bɛma wo yɛ mfeɛ nnum ɛna kɛseɛ a yɛbetumi de ama wo yɛ mfeɛ aduonu nnum. Nti court no betumi ama wo saa, yɛbetumi de wo ato afiase for that period. Mm. Eh, wei yɛ eh, monato anaasɛ rape no na sɛ yɛkɔ yɛakyi na yɛmfa sɛ akɔsɛ kyi ama meka sɛ mm, aberanteɛ mfeɛ mmienu atwam wo defile me ba no a mm. na sɛ yɛpɛ sɛ yɛde ɛno nso yɛ adwuma a menim sɛ ɛbɛyɛ possible mm. nka ɛno nso ne ho asotwe no ɛte sɛn ɛno nso sɛdeɛ ɛsi kaa deda no ɛno ɛyɛ mfeɛ nson mm. kɔsi mfeɛ aduonu num mm. nti ketewa a ɛbɛtumi de ama wo koraa yɛ mfeɛ nson mfeɛ nson Ah, mɛkɔsi yɛ mfeɛ aduonu nnum. Ɛfiri sɛ mmara no, eh, mmara no hwɛ no sɛ abɔfra deɛ ɔnduru mfeɛ a ɔbɛtumi ne barima anaa ɔbɛtumi ne ɔbaa ayɛ biribi, ahyɛ akansie anaasɛ wɔbɛhyia adi agorɔ a mpanimfoɔ, eh, eh, mpanimfoɔ agorɔ a wɔdi no. Enti ɛno nti na ɛno no ketewa a yɛde bɛma wo koraa yɛ mfeɛ nson. But wohwɛ rape no mu no atoɔ no deɛ a, ɛfiri sɛ wadi mfeɛ dunsia rekɔ no, mmara no kyerɛ sɛ wodi mfeɛ dunsia kɔ a, wotumi Uh, motumi di mpanimfoɔ agorɔ. Mm -hmm. Aha. Mm -hmm. But ɛno nso no, sɛ woampene so a, ɛna ɛyɛ rape. Anaa yɛato mu naa. Mm-hmm. Ɛno no, yɛbɛma wo sɛ wodi fɔ wɔ court a, yɛbɛma wo mfie num minimum a wobɛnya no, mm-hmm. ketewa a wobɛnya no, mfie num wɔ afie mm-hmm. ase, ɛkɔsi mfie aduonu num, 25 years. Oh. Yɛbusuafoɔ, eh, yɛbɛda lawyer Dr. Kweku Agyemang Budu ase sɛ nanso wanya mmerɛ eh, ne yɛn akyerɛkyerɛ Nea mmara no seɛ. Yɛakɔ so atwa eh, w'asɛmpa lɔya akyerɛ wo bebree, wakyerɛ yɛn nyinaa so bebree. Enti sɛ wo nso wowɔ ɔhaw bi eh, anaa wowɔ asɛm bi a wopɛ eh, nea mmara no seɛ ɛfa ho a, wobɛtumi de aba yɛn anim na lɔya Dɔkta Kwaku Agyeman Budu ɔbɛnya mmerɛ ama wo afutuo a wobɛhia pɛpɛɛpɛ. Ɛɛ, da sɛ nnɛ anaasɛ nnawɔtwe sɛ nnɛ, yɛbɛsan ahyia wɔ nea mmerɛ no seɛ so. Yɛda mo ase.